O'n i'm mynd i ddeu 'im byd actually. Dwi dwi'm yn deud byd am peth o yy oed neu dwi dwi'm 'di roid 'yn 'yn nhroed i ni ti gwbo be' dwi feddwl? Dwi 'di bod yy mewn perthynas o'n i ryw blwyddyn yn ôl â ci a nesh i yym gatho ni orffan yy oherwydd yy yr pellter yy ddeu gwir ond yym so na dwi dwi dwi'n mwynhau bod yn single eto dwi me'wl dwi me'wl am bo' fi'n yym yn constratio lot ŵan ar 'yn ngyrfa efo'r efo'r cruisio a ma' mwy ma' mwy hawdd i fi fod yn yym yn sengl. Beth ych chi'n neud am gwaith, Dan? Wel, dwi di bod yn um, canu ys o'n i'n 19, felly. Canu? Ie, yeah, canu. Oh, waw. Ie, yeah, dwi'n uh, mm.
gigio um, bob, oh, wow. bob wythnos. Rownd, uh, Boi fath o music wyt ti'n canu? Petha yn y charts ie. Yy... Menyw? ...rwbath o Robbie Williams i...
Robbie Williams? Ie un o'n ffefrynna i yym nesh i canu can yym Angels odd y can cynta nesh i garu e- erioed felly 'dyn aru fo mynd o fan 'na. Swn i'n gellu roid yy tast i chdi wedyn ar diwedd os isio.
O mae'n itha neis nag yw e? Mae'n nature neis yw e? Catrin, beth bydd e'n reto i yna yn mas o deg? So, os y ti nawr yn reto dyn ti, mm. mas o deg, beth bydd y sgôr ti?

Be ddwedodd e naw?
Ie, neb yn perffaith ydyn nhw. Na.
Beth mae'n reto ti mas o deg te? Ie, beth bydd ti'n reto fi mas o deg? Um, ti'n ferch brydferth, iawn. Swn i'n rhoi... Deg. Naw hanner. Naw hanner? Fi'n hapus dyna. O.
Mae'n lico i yna'n gormod. Mae'n rigogi fi, na, sori, no go. Big no no. Amser newid y pwnc falle. Os fel teulu mawr da ti, os plant da ti neu? Dwi efo dim, na, jyst yy mam a nhad a mrawd. Dim plant?
Dim plant eto, na. Fyswn yn licio yn y gobeithio yn y dyfodol, ti gwbo? O'r sort sy'n fe bod plentyn dy ti, Catrin?
Os o'ch chi mynd ar date de rhywun sy'n tio gyda plentyn, beth bydd, bydd ti'n oce okay do hwnna, neu... Um, Ie, yeah, fi'n fam, fi gyda bachgen bach, a mae fe tri a hanner, so ie, yeah, mae fe'n cadw fi fysi iawn. So mae'n galed i cael perthynas rhywun. Dio ddim yn, t'bo', rwbath sa'n... S- swn i... Fel rheol, dio ddim yn rwbath dwi'n chwilio am oherwydd ti'n gwbod dwi'n, ie, dwi dim yn yym dwi s- dwi'n me'wl swn i licio ga'l rhywun hefo plant jyst plant fi fy hun efo rhywun. Yy ga- mynd i weud e Got to go! Tibod, swn i'm yn... 'sa fo'm yn effectio fi gymaint â hynna. Swn i'n... swn i'n fodlon... Os dwi'n meddwl bod y person yn person rili neis a... Ie, ie.
...swn i'n fodlon yym neud yr sacrifice... Mm. ...i i'r person yna, ti'n gwbo? Na, na.
Na, na, na, na, na.
Ar ôl palu, sut mae dod allan o'r twll? Catrin, gweithio canu rhywbeth i ti. Fi mo'n clywed i llais e.